Sti um, wedyn?
Wel, um, mae yna sawl reswm pam, a dyn ni wir. Uh, o ti'n sôn ar y cychwyn am yr ymgyrch amser i newid. Nifer o, o, o gyrff a mudiadau eich chi'n meddwl di dod at ei gilydd i, i redeg ymgyrch i annog bobl i siarad yn agored am uh, iechyd meddwl. Ac uh, mi o'n i fel aelod cynulliad wedi bod mewn digwyddiadau lle o'n nhw'n lawnsio ymgyrchoedd, lle o'n nhw'n trio hyrwyddo. Ac wrth gwrs, o'n i'n gwybod y stori yn hyn. Yym ac o'n i yn teimlo, wel, mae gynna i stori i'w ddweud, a a dwi fan hyn yn cefnogi'r ymgyrch, ond eto dwi ddim yn gwneud yr hyn mae ymgyrch... mae'r ymgyrch yn gofyn i bobl ei wneud, ac felly o'n i yn teimlo braidd yn rhagrithiol ar un lefel. Yym a mi ddoth 'na bwynt le mi wnes i ddeud wrthyn nhw yn y digwyddiad, un o'r digwyddiadau 'ma, bod gen i brofiad o o iselder ysbryd a phroblemau iechyd meddwl, Ac hynny yw, os yn, os fysen ni'n gallu helpu mewn unrhyw ffordd, 'sen ni'n barod iawn i wneud o ran hyrwyddo'r ymgyrch. A, a digwydd bod, oedd 'na dri aelod cynulliad arall wedi cael sgyrsiau tebyg iawn gyda nhw. Uh, digwydd bod, uh, y pedwar ohonon ni o bleidiau gwleidyddol gwahanol yn y cynulliad, um, dau, ie, uh, yeah, tri, wel, Kent Gates, finne, Eline Parrott a David Melding, pedwar aelod. Ac mi wawriodd hi arnon ni, wel, ma, allwn ni gynnal dadl fan hyn yn y Senedd, allwn ni wneud rhywbeth fan hyn, allwn ni pedwar ohonon ni siarad o'n mhrofiad yn y Siambr, dweud ein stori, gan bod y pedwar ohonon ni 'di deud bod ni'n awyddus i wneud hynny, yym, a, a bod yn rhan go iawn o'r ymgyrch yma i, i drio gwneud gwahaniaeth, a dyna ddigwyddodd. A, a wnes i fyth ddychmygu, wrth gwrs, fyse hynny'n arwain at be arweiniodd ato fo, o safbwynt yym y gwrs sylw a'r holl Yym, gofiodd hynny i'r ymgyrch a- ar un lefel, wrth gwrs. Yym, felly dyna un rheswm pam. Yym, ond mi oedd 'na reswm arall hefyd, lawer mwy personol i mi, oherwydd dwi yn teimlo, po fwya dwi'n siarad am 'y mhrofiad i o, o, o fod yn ymrafel â iechyd meddwl, po gryfa ydi ngafel i ar y cyfrwng. Hynny yw, o'n i'n deud yn yr, yn yr darn yna mod i wedi gwella. Wel, ydw, dwi wedi gwella, ond pawb yn cael dyddiau da a dyddiau drwg. Y, y, y gwirionedd yw bod gen i fwy o afel ar y cyflwr nawr nag erioed, a bob tro dwi'n gwneud rhywbeth cyhoeddus, dwi'n teimlo ch'mod, yy, bo' fi'n cael mwy o oruchafiaeth ar y cyflwr, a ma' fi sy'n gallu um, dictatio i radde be dwi'n deimlo, be dwi'n feddwl, a um, sut dwi'n dygymod ar, ar cyflwr. Um, felly, y, y, y, profiad yna o wella, oedd e'n rhan o'r profiad o wella, a mae'n dal i fod, mae hwn heddi, yn, yn, yn ynghyfhau, a dwi wir yn teimlo bod e'n ynghyfhau. Yym, felly mae 'na sawl rheswm pam. Yym, ac oedd yr amseru, wrth gwrs, o'n i yn ymwybodol bod rhywun yn llygad y cyhoedd a mae 'na gyfrifoldeb yn dod gyda hynny hefyd i i sefyll fyny weithiau a, chimod, dweud y stori. Yym, felly oedd popeth wedi dod at ei gilydd i bob pwrpas ac yym, ac o'n i'n teimlo mai dyna oedd y peth iawn i wneud. O ran yr ymateb, wel, hynny yw, Fel fydden ni'n tybio, mae llawer o bobl sydd yn siarad am eu profiad nhw wedi ffeindio, chi'n gwybod, mae rhywun yn cael ofn cyn gwneud, yn sicr oherwydd y bobl oedd yn agos i fi oedd ddim yn gwybod, i fod yn wir, am be o'n i wedi bod trwyddo fe. O'n i'm eisiau brifo nhw, fel o'n i'n gweud yn y, yn y, yn y, yn y sgrifenau. O'n i'm eisiau iddyn nhw deimlo'n euog, o'n i eisiau iddyn nhw, ond o'n i eisiau iddyn nhw ddeall, mod i wedi dod allan yr ochr arall yn berson cryfach, yn berson fyse mewn gwell sefyllfa i ddelio â hyn, am ba bynnag hyd mae rhaid i rywun fyw gyda hyn, a mod i mewn lle da. Felly, mi oedd bobl yn diolch i fi wrth gwrs, ch'mod, am am ddweud be oedd gynna' i ddweud, ond o'n i'n teimlo hefyd y y brawdgarwch a'r cyfeillgarwch a'r cariad yna gan bobl A'r braw mwya ges i oedd faint o bobl wnaeth fynnu ata i, fysen i byth wedi dychmygu, oedd yn dweud, diolch i ti am wneud be wyt ti wedi wneud, mae yna nifer ohonon ni wedi bod trwy'r un profiad. Chimod, rhyw, reit, o diolch am weud. Chimod, a, a, a dwi yn gobeithio bod rhai o'r rheini falle wedi gweud hynny am y tro cyntaf. Yym, a os ydy hynny wedi gallu cyfrannu at gael y drafodaeth yma, yn enwedig ymhlith dynion, chimod, A, a, a ma' raid bod yn onest, mae'n debyg mai dyna un o resyme pam o'n i ddim yn rannu e gyda'n rhieni a, a gyda a ffrindie a chyfeillion a theulu. Dim yn beth macho iawn on'd yw e, ch'mod, hynny yw, ma' cymdeithas yn disgwyl i ddynion i fod yn ffigyre cryf, cadarn, ch'mod, yr, yr, yr stereoteip traddodiadol, ma'n nonsens dyw 'i ddim, na, ni'n bodled dynol i ni gyd. I ni gael dyddie da, i ni gael dyddie drwg, i ni chwerthin, i ni crio, ch'mod, dyna yw realiti bywyd. Yym, a, a wedyn o'n i jyst yn teimlo hefyd falle fod gynna' i gyfraniad yn brysur.